so namuntlha this leswi leyiwani eh, this is open discussion eh, ni ta yi upload ka youtube and then you welcome to comment and then uh, ask questions mi vutisa hi laha mi vutisaka kona ta mi hlamula hi the way ni tivaka hi kona wa knowledge ya mi yi fika kona and then i will answer it hi leswi un'wana n'wanuna na n'wansati va tekanile nsati na nuna ya swona se laha nhlokomhaka ya nyamuhla kahlekahle i gender based violence ku hlukumeziwa ka vana na vamhani. ni nga vuleli ngopfu ka vona ku na vavanuna na vo va hlukumeziwa i van'wani vavasati so loko swi ri so this is open discussion ne so xivutiso hi lexi munhu wa swi vona ku abusiwa ke wa swi vona ku wa biwa. eka wa swi tiva ku bolo swi nezi ku yena a chuza ku a nga report-i a chuza ku a nga complain a za a ya voniwa hi vanhu vo hala handle ku u na ti-blue eye hala na hala i biwile and then one day loko munhu u n'wi vutisa ku what's going on what's wrong a ku hava ku hava problem. munhu a biwa a za a ta dlayiwa a kandzeriwa hi ku fela kwini hi huma kule na nuna loyi ni huma kule ni huma kule se hi fela sweswo hi huma kule a mi fiki lomu yaka hi munhu loyi u ni hlayisela vana n'wi siyile na vana va yena ku ya ka n'wina loko swi ta ku tirhela Because hi wehe u biwaka a ni ri i fanele swi tiva swilo leswiya swa ku wa complain u n'wi byela ku se ni karhele me ni nge swi koti ku va ka relationship na wena loko ku va ku dlaya ku dlaya i u n'wi endlela protection order or restraining order or whatever orders leyi u nga ta n'wi endlela tona. ku ku teka goza munhu u ta ku dlaya hi phela munhu loko a dakwini i hleketa swilo swa yena swo tiva hi yena swi nga va hi mukhuva lowu u ku wa ku hlayisa ne mara loko a ku hlukumeza u n'wi bihe ku wa ni hlukumeza. ene loko va nga cinci loko va tibeke ta wena byele kahle that's my advice loko swilo va nga ku a swi endli swona hi ndlela ya wena swa ku hlangana le ku cinceni check your backs and go home cause munhu wala nawe u tshame u tshamela a tikokotela thyaka a ku hayi nuna wa mina yi wa ni hlayisa mara loko a nga endli swona a nga endli swona a hamba a kha a hlayisa Shame Kholo. You have to say no to gender based violence. Ayisikeni ku bava ka mhani, ayisikeni ku bava vanuna, ayisikeni ku banana. Loko u twa nga ku a nga ku endleli swona u go out huma u ya handle u ya bela hi moya hambi u famba ma two hours u ya bela hi moya nyana kwahala handle a ni promote-i nchumu. what am asking i ku i avoid ku lwa in any chances hikuva a swi kahle swi byala moya wo biha ka vana more special ni tshama na vona na vana ku lomu ntirho n'wini ende loko yi suka ya so swakudeni hi tindlela hinkwato se swa lwa se either i lwe hi marito hi tlhela hi vulavula na ku sori loko ku a swi twisiseki. hi huma hi ya kuma fresh air hi ta vuya se ku ri kahle cause you won't know who's wrong who's right between men and, uh, and woman male and female cause these two gender too confusing man you won't understand who's right who's wrong ne so to avoid these issues let's stay away from trouble man hi tikhoma kahle ya ya ya ai ai chicken ai ai chicken eh, nyaka nyaka eh, hanya kahle Oh, phela aholowa eh, atindlini ka vona Eh, me me la mi nga swi tivi a tshami nga 20 years loko mara ma swi tivi volo ma nga banana Eh, ku holova swi normal a ni ri a ku holovi ku holova it's a normal thing swi humelela ku kulu mindyangwini Eh, ku solova timhaka nkarhi wun'we ma holovisa hi swilo swa hi swilo swa kahle ma holovisa hi swilo swa wrong so mi fanele mi kha mi holova hi ku fanele ku xava yini xa khale xa ku va mutini so loyi a nga na mali a kha a ala swa holovisa leswiya swa ku na laha un'wana a nga ta fanele a kota swi cause confusion ya vona hi swi endlisa so so ku va kahle stay away from trouble munhu a nga swi lavi a nga swi lavi wa tshikiwa amen.